Asselamu alaikum. D'Geschicht vum Prophet Ibrahim oder Abraham Den Ibrahim oder Abraham war e grousse Prophet. Wéi hie jonk war, huet hie bei Leit gelieft, déi net zu Allah biede wollten. Enges Owes war en helle Stär am Himmel. Den Ibrahim sot, Dat ass mäi Gott. Wéi de Stär awer net méi ze gesi war, war him kloer, Dat ass net Gott. Wéi de Mound an all senger Pracht opgaang ass, sot den Ibrahim, Dat ass mäi Gott! Ma wéi de Mound ënnergaang ass, waert him kloer, dass och de Mound net Gott kéint sinn. Wéi du schliisslech déi grouss an hell Sonn opgaangen ass, sot den Ibrahim, Dat doten ass mäi Gott! Well d'Sonn déi gréisste Saach am Himmel ass, mee och d'Sonn geet ënner. Elo war et kloer, dass et nëmmen e Gott gëtt. Den Ibrahim sot, Ech bieden nëmmen zu Allah, deen alles gemat huet. Allah huet d'Stären, d'Sonn an de Mound gemat. Allah ass den Här vun de Welten. Du goung den Ibrahim zu de Leit a sot hinnen, Dir sollt nëmmen Allah ubieden, Hien huet d'Sonn, de Mound an d'Stäre gemat. Allah huet och d'Mënschen, d'Déieren an d'Planze gemat. Allah huet d'Äerd gemat, op déi d'Mënsche liewen. Dofir sollt Dir Iech vun de falsche Gëtter ofwenden an Allah ubieden an ëmmer Guddes maachen. D'Leit goufe ganz rosen an hunn den Ibrahim an d'Feier geheit. Allah huet him awer gehollef an huet d'Feier kal gemat, sou dass den Ibrahim net verbrannt gouf. Den Ibrahim huet du säi Vollek verlooss an ass an en anert Land ausgewandert. Wéi hie schonn zimmlech al war, krut hien e Bouf. Hien huet Ismail oder Ishmael geheescht a war och e Prophet vun Allah. An Allah huet him nach e Bouf geschenkt, deen Ishak oder Issaak geheescht huet. Hie war och e Prophet, genau esou war dem Ishak säi Bouf de Jakub oder Jakob och e Prophet. Sou huet Allah dem Ibrahim a seng Kanner vill Seege ginn. Enges Daags koum den Engel Djibril oder Gabriel bei den Ibrahim a sot, Du muss däi Bouf Ismail dout maachen. Den Ibrahim war ganz trauereg, well hie säi Bouf immens gären hat. Hie wousst awer, datt Allah him de Befeel ginn huet, säi Bouf ëmzebréngen. Dofir wollt hie follegen an huet säi Bouf gefrot, ob hie domadden averstane wier. Den Ismail war e fromme Bouf an huet säi Papp getréischt, Papp, wann Allah et esou wëll, da musse mir gehorchen an du muss mech ëmbréngen. Ech wëll mat der Hëllef vun Allah vill Courage kréien. Wéi den Ibrahim dunn säi Bouf Ismail grad wollt ëmbréngen, huet hien eng Stëmm héieren, déi gesot huet, Deng gutt Absicht ass genuch, domadden hutt Dir de Wëlle vun Allah schonn erfëllt. Esou ass den Ismail gerett ginn. Do wousst den Ibrahim, dass et eng Prüfung vun Allah war. Hie war ganz frou, dass hien säi Bouf net wierklech huet missten ëmbréngen. Hien huet sech dunn bei Allah bedankt a si hunn dunn, sou wéi Allah et befeelt huet, en Déier geopfert. D'Fleesch vum Déier hunn si awer mat deenen aarme Leit a Frënn gedeelt. Zur Erënnerung un d'Rettung vum Ismail feiere mir all Joers d'Opferfest. Muslimen denken dann dorun, dass Allah säi Prophet Ibrahim teste wollt, ob hien him och wierklech follege wollt. Den Ibrahim sollt weisen, dass hien aus Léift zu Allah säi beléifte Bouf opfere géif. Den Ibrahim huet dës Prüfung gepackt. An zur Erënnerung un dës Prüfung, an un d'Rettung Ismails schluechte mir wärend dem Opferfest och en Déier. Och mir deelen d'Fleesch mat aarme Leit a mat eise Frënn. Dobäi danke mir Allah fir alles, wat Hien eis ginn huet. Mir soen och Merci fir all dat, wat mir aus der Rettung vum Ismail geléiert hunn. Spéider hunn den Ibrahim a säi Bouf Ismail d'Ka'ba a Mekka gebaut an zu Allah gebiet a gesot, O Allah, sief wann ech giff gnädeg an huel dëst Haus un an hëllef ons an deenen aneren Mënschen, déi no ons kommen, dass mir gutt Muslime ginn. An Allah huet hiert Gebiet erhéiert an d'Ka'ba a Mekka geseegent. Och hautdesdaags wenden d'Muslimen op der ganzer Welt sech all zu der Ka'ba a Mekka, wann si hiert Gebiet maachen. A wann d'Zäit fir d'Pilgerfaart komm ass, da kommen d'Muslimen aus der ganzer Welt zu der Ka'ba. Si kommen zu Fouss, mam Auto, op engem Kaméil, op engem Päerd, Oder mam Fliger. D'Kaaba ass dat eelst Gebietshaus vun Allah op der Welt. Do bieden d'Pilger all zesummen zu Allah. Esou verbënnt d'Kaaba all Muslimen op der Welt, déi, déi fréier gelieft hunn, an déi, déi elo liewen, an déi, déi iergendswann liewe wäerten. As-Salaamu Alaikum, Fridde sief mat dir!